Барлык мактауларыбыз, олуклауларыбыз, хәмд сәнәләребез, шөкерләребез безне юктан бар кылып, камил затлы итеп, кыяфәтле итеп яратып, үзенең иман нуры белән балкытып, үзенең рәхмәте белән җәннәткә кертүче, ачу белән җәһәннәмгә салучы, Юклыкта балыкны бирүче, киендерүче, ашатучы, бөтен дөньяның Раббысы Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә хәмд-сәналарыбыз ирешсә иде. Сөекле Расулыбыз, Әкрамыбыз, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салаватларыбыз, сәламнәребез ирешеп, безгә аның артыннан иярүчеләр булып, аның өммәтеннән булып, аның шәфәгатенә йомшарырга насыйп итсә иде.

Бер сүз дә яшереп калдырмады һәм үзеннән бер сүз дә кушмады. Бүген җомга көн. Һәм җомга булгачтан соң инде вәгазь көне. Нинди тема дип уйлаганда бу җомгага нәрсә турында гына уйламасак, нәрсә турында уйласам да, нәрсә турында гына теләсәм дә,

вакыты. Шулай ук шушы олуг нигъмәттән кала, менә күргән мәчеткә кергәндә күргәнсездер, сул якта альхамдулилла бер вакытны булды. Каршы татып кына икенче вакытны, унда мин өченче вакытны кирпечләр, инде киләсе вакытта иншаллаһ тәгалә диварлар, стеналар басып торыр, өченчесендә килгәндә иншаллаһ тәгалә шелтер-шелтер сулар агылыр, Дүртенчесендә килгәндә, иншаллаһ тәгалә, инде халык шушы чишмәгә, шушы суга килеп алырлар. Нинди олуг нигъмәт, нинди зур безнең өчен Аллаһ Тәгаләдән бүләк! Халыкка үзенең мохтаҗлыгының икенче урында, һавадан соң су, икенче безнең мохтаҗлыгыбыз, нәрсәсез яши алмыйбыз, халыкка шушы суны җибәрү, бирү. Пәйгамбәребез Мухәммәд салләллаһу галәйһи ва сәлләм сөннәтен кабул итеп, сәдака җария Ә ирешү, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә бу дөньяда да, киләсе дөньяга да ирешү, ирештерү. Нинди зур нигъмәткә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итәчәк шушы мәхәлләбезгә, шушы бистәбезгә. Андагы катнашырга теләүчеләр, әлхәмдүлилләһ, нинди кешеләр, садака бирүчеләр, төзүчеләр, ирештерүчеләр. Мордовиядә хәтле шалтыраталар. Әлхәмдүлилләһ, бу эштә бөтен кешенең дә катнашасы килә, төзисе килә, эшлисе килә. Христиан диненнән дә катнашалар, урыс диненнән дә катнашалар, татарлар да бик күп катнашалар. Әлхәмдүлилла, бөтенебез бергә гүзәл итеп шулай эшләргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Нинди зур нигъмәт. Шулай шуңа өстеннән безнең менә без аны сөйләп торсак та, теге менә монда кергәндә күренеп тора, э, ни картинкасы, сурәте. Без аны икенче дивендә шушы киләсе төзелеш мәчетебезнең эшләре дә бара, Алла Алла бара. Ягъни менә инде безнең шушы центр духовно, урысча әйткәндә, Центр развития духовно-нравственной культуры, рух вә әдәп үстерү үзәге, киләчәк мәчетебезнең эшләре барыла, алып барыла. Ягъни инде архитекторга тулысы белән без үзенең хакын бирдек. Әлхәмдүлилләһ, хакын түли алдык. 100, ул безгә зур скидка белән, зур Алла ризалыгы өчен эшләп, 140 меңгә генә аны эшлим диде. Менә ул акчаны без, әлхәмдүлилләһ, бүген биреп бетердек. Инде ул да үзендә калмый, инде менә шушы беренче үзенең сурәтен, ничек ул була, ничек ул ничә этаж тора, ничек э, кыяфәте аның якынча була, үзенең тәкъдимен җиткерде. Ягъни ул эштә бара, инвесторлар белән дә күрешеп алды, беренче мәртәбә булса да. Ягъни Э, застройщиклары белән дә сөйләшеп алдык. Әлхәмдулилла, ул эштә алып барыла. Ягъни, нинди зур никмәт белән безне Аллаһ Тәгалә нимәтләндереп тора. Һәр вакытта эшебез, әлхәмдулилла, алга бара. Менә шул никмәтләрне караганда да, аның өстенә әле без беләбез, менә җыелдык, әлхәмдулилла, җылы мәчетләргә,

Ягъни зур нигъмәт. Шуның белән, ягъни олуг нигъмәтләренең шушының берсе бөтенесен үзендә, шушы Аллаһ белән бүләкләрен үзендә алып торучы, ул әлбәттә зур нигъмәт Аллаһ Тәгаләнең иман бирүе. Моннан да зур нигъмәт, моннан да зур бүләк безгә юк. Иман шушы эшләргә этәрүче. Иман, Аллаһ Тәгаләнең бүләге аркасында шушы без зур Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешүче, сәбәпче. Инде без бүгенге көндә шундый олуг Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт төшкән адәмнәреннән. Ләкин менә инде күпме вакыт безнең үтте. Вакыт намаз гыйбадәт укуларыннан, иман киюеннән вакыт Күпме үтте. Тора-бара вакыт үткәчтән соң, бу адәм баласы күп нигъмәтләр алганнан соң, йөрәкләре суына ул нигъмәткә. Чөнки ул даимчылык рәвештә үтәлә. Һәр вакытта ул була. Намаз укыйбыз һәр көнне биш тапкыр, тәһарәт алабыз, гыйбадәт кылабыз, ураза тотабыз һәр елны. Бу бит зур нигъмәт Аллаһ Тәгаләгә шөкер кыла белү, Аллаһ Тәгаләнең кушканын эшләү бу. Аллаһ Тәгалә безне бит сайлап алды. Исегезгә төшергә төшерсәк, исебезгә төшерсәк, әгәр дә безгә Аллаһ Тәгалә безне сайлап алмаган булса, иман юлы белән итмәгән булса, если бы Всевышний Аллаһ Тәгалә не избрал нас, чтобы мы стали из числа мусульман. Менә бу вакытта без нәрсә эшләп утырган булып идек? Намаз уку урынына нәрсә кылган булыр идек? Ураза тоту урынына нәрсә эшләгән, тоткан булыр идек? Чишмә төзер идек микән? Мәчетләр салыр идек микән? Халыкның мәнфәгате турында, халыкның нуждасы турында уйлар идек микән? Искә төшерик, беренче Рамазан айларын ураза тотканнарыбызны.

Шулай бит? Ягъни син тормышның иң төбен белгәннән соң, иң күтәренкегә ингәч, ягъни Аллаһ Тәгаләнең юлында баскачтан соң, и ләззәтне белүчесе нәкъ шушы кеше. Кеше. Он лучше знает шушы кешене. Менә бездә Әгәр ислам дине Аллаһ Тәгалә безгә бу олуг никмәтне ислам, иман динен, иманны бирмәгән булса, Без балаларыбызга яхшылыкны, изгелекне өйрәтер урынына, начар үрнәк, начар эш, начар әйберләргә өйрәтер идек. Намаз урынына бозыклык күрсәтер идек, изгелек эшләр урынына бозыклык таратыр идек. Чишмә турында, мәчет турында һич тә уйламас идек. Искә төшерик, безнең бу юлда безгә ничек Аллаһ Тәгаләнең басканнарыбызның Аллаһ Тәгалә нинди олы бүләкләренә. Моны тагында менә бөтенебез дә

Кыз бала ул барыбер дип алар уйладылар, ул икенче ирнең колы гына була, ә әти кешегә ул бернинди файда китерми, ди. Һәм шуңа күрә алар нишлиләри, кызларны исән килеш комга күмү гадәте бар иде. Ул телешпәтин не только у арабов, не только у них. Крепостное право вакытында Россиядә, Русиядә тоже булды. Кызларны батырдылар, ниттеләр, потому что ул вакытта малай кешегә генә бирәләдер җир.

Шул ук түгелмени соң бу менә бу балаларны үтерү? Мин бу ни өчен чагыштырамын? Чөнки әгәр дә ислам дине, иман дине булмаса, хак дин булмаса, без һаман да шушы невежество чорында. Әгәр дә без динебезне хөрмәт итмәсәк, иман юлына басмасак, Аллаһ Тәгалә бу бүләк бирмәсә, без һаман шушы чүлдәге яшәгән гарәпләр, исламсыз, динсез яшәгән гарәпләр шикелле.

Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә безне барыбер упрекать итә. Нәрсә ди? Разве не пришло ди? Сезгә ди Аллаһны искә төшергәндә йөрәкләрегезне уятырга. Почему? Потому что без намаз укып, инде күп вакытлар үткәннән соң шушы нигъмәтләрнең кыйммәтлелеген оныттык. Намаз автомат белән сез нәрсә аңлыйсыз? Кем белә намаз автомат нәрсә икән? Күбебез белә автомат намаз. Ягъни намаз вакытында ничә рәкәгать икәнен искә төшерә алмыйсың. Нинди намаз укыганын искә төшерә алмыйсың. Укыдың юкмы икән искә төшерә алмыйсың. Ни өчен? Чөнки намаз автомат иде. Ник каян килде бу? Хәтереңдәме беренче намаз һәм бүгенге намазыңның аермасы? Хәтерегездәме беренче ураза тоту һәм бүгенге көндәге ураза тоту?

Было в дано в большое время нигмате. Ягъни намаз укып, ураза тотып, гыйбадәт кылып, күп вакытлар үткәннән соң ошамагыз сезгә хәтле булган халыклар кебек. Не уподобляйтесь им. Ни Чөнки вакыт үтә торып, у них сердца посещели. Уже гыйбадәтләре Тәмамланды. Намаз алар булган зикерләрен ташладылар. Үзләренең диннәрен алыштыра башладылар, алмаштыра башладылар. Яһудиләр ва насаралар турында сүз китерелә. Ягъни бу бит авыру. Синдә булган нигъмәтне онытып, Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтне онытып, аларны как будто данные, как будто так и должно быть итеп кабул итү.

Когда телефон яшьләрдә, когда телефонда утырасыз хәзер, утырабыз бөтенебез дә, интернетта, нидә, сайтларда, теге тикток, ютубта, болай иттереп. Коръән укый, Әллә тыңлыйсың, әллә юк, икенчесе кешенең кызыграк, аһа, машина турында кызык, машина турында карыйсың, тагы бер нәрсә, Коръән укый, или хәдис сөйли бер хәзрәт, или нәрсә, юк. Кызык түгел, икенчесен үзенең кызыклыгын эзлисең. Ягъни, йөрәкләребез нишләде? Караңгылыкта. Йөрәкләребез Аллаһ Тәгалә турында сөйләшкән, әйткән сүз турында тыңлыйсыбыз килми. Ә сөйләсә тыңласалар да, йөрәкләребез йоклый, афләттә. Һәм нәрсә ди Аллаһ Субхану ва Тәгалә ахырдан соң безгә? Фәкәфиру минһу фәсикун. Күбесе аларның ди, нинди Гөнаһлы, грешниклар ди. Большинство из них грешники. Нәкъ тә бу безнең турында әйтелмиме? Без дә бүген намаз укыйбыз, гыйбадәт кылабыз. Һәм менә шушы вакыт инде беренче намазыбыз, беренче гыйбадәткә килгәннән соң күп вакытлар аркасында үтеп инде бүген бәлкем җомгада да йоклап утырабыз. Бәлкем җомгада да без инде бүген телефон белән уйнап утырабыздыр. Без до того килеп җитәбез, что җомга да безнең өчен ул бары тик бер вакыйга гына. Ягъни безнең йөрәкләребез бүгенге көндә

Безнең белән беркайчан да бу уразаларыбыз икенче ураза шикелле, ягъни һәр вакытта ахыргы ураза шикелле була. Моңа безгә бер актыкты сүзем белән, үрнәк белән, һәммәбез белгән үрнәк белән тәмамлыйсы килә. Без бөтенебез дә беләбез, Умар ибн Хаттаб радиаллаһу анһуның вакытындагы замандашы белән. Бер кеше мусульман кешесе

Килмәдеме сезне вакыт йөрәкне йомшартып ислам динен тулысы белән кабул итү һәм ислам дине белән ислам дине артыннан йөрү? Менә нәрсә турында ителә. И это пример не суровости, а пример мягкости сердца. Хәтта безгә килесе белән аңламасак та, аңлый алмасак та. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, башта чакырам үземне, соңыннан сезне чакырамын. Киләсе Рамазан айларына әзерләнергә, Рәҗәб айларын, Шагбан айларын дөрес итеп кулланырга, шушы булган нигъмәтләргә, Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләргә шөкер кылырга һәм дә үзебез өчен судья хаким итеп пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлламне сайлап алырга, аның артыннан иярергә, аның сөннәт гамәлләрен Аның эшләрен, аның тышкы кыяфәтен, эчке кыяфәтен үзләребездә булырга, аның сүзеннән соң бүтән сүз юк. Бөтен низакларда пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безнең өчен тугры сүз. Һәм инде безгә аның артыннан шиксез шиксез без сомнение должны последовать за ним. Бернинди сораусыз. Чөнки иман, иман ул кабул итү һәм тулысы белән Артыннан иярү. Иман это полностью подчинение и принятие. Менә ул зур нигъмәт. Менә ул Аллаһ Тәгаләнең зур булган безгә бүләге, иман бүләге.